Weekly Crime Report Surgeon Records Jiwan Solimakamu Channel
hi le ka jiwan solimakamu channel channel leyi nga number one misava hinkwayo ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla surgeon records i swilo swa xiyimo xa le henhla leswi hi mi tiselaka swona enhlikanini wa siku ra namuntlha aka khamera tanihi ntolovelo hina timothy miyambu seje ni kombela mi xeweta vahlaleri i nhlikani yi jiwani i nhlikani na le ka vahlaleri xikan'we na bot timothy miyambu leyi a khamerini ya sejen swi ri yini swiviko swa vhiki leri inkoho mujiwani hi huma ka vhiki leri a ri ri busy swinene maphorisa ya giyani ya le ku ndleni ka vulavisisi endzhaku ka mhangu leyi nga ndleka leyi aka nkurhi aka tomu amahele ya vhiki leswi swi nga humelela ku ve na n'wana wa xinuna kumbexani jaha ra malembe ya khume nhungu hi vukhale loyi a nga kumeka a dlayiwile le aka nkurhi aka tomu maphorisa ya vitaniwile laha loko ya fika laha xivandzeni xa mhangu kumbe laha mhangu yi nga endleka kona va nga fika va kombiwa ntsumbu wa munhu wa xinuna kambe vulavisisi bya hina bya xihatla a byi kombisa ku um jaha leri ri tlhaviwe hi munhu loyi a tivekaka a tshamaka kwalaya tikweni ra ka Nkuri naswona ku ya hi swiviko vanhu lava nga nyika maphorisa vuxokoxoko va kombisa ku munhu loyi i hanya ri na swiphiqo swa miehleketo ku pfuriwe nandzu wa ku dlaya laha vulavisisi byi nga ku yeni emahlweni kambe tolo kunene hi ve hi kota ku humelela hi khoma miehleketeleriwa loyi a nga na vutihlamuleri aka mhangu loyi a nga ta nghena a khoto ya giyano mundzuku kumbe mundlwana kambe loko ha ha ri ka mhangu yo yaleyo

ku va va nga teki nawu va wu veka mavokweni ya vona loko vulavisisi byi karhi byi ya mahlweni aka mhangu yo yaleyo kambe loko ku ri ku swi na ntiyiso leswi vulavuriwaka hi vaakatiko a va lomu maphorisa ndleve ku endlela ku miehleketeleriwa loyi va nge i na xiave na yena a kumeka a va a khomiwa kasi handle ka swona maphorisa ya giyani na vona va ye aka xivandla xa mhangu laya aka siyandani andzhaku ka loko ku ta va ku kumeke majaha mambirhi ya xinuna ya hundze emisaveni lava nga kumeka va tshwe lohlolohlo endzeni ka movha um vatwisiwa ku vava i jaha ra xinuna leri kumekaka ri karhi ri huma etindhawini ta ka um Xikhumba, loyi a tivekaka hi Malwandla Maxindze xikan'we na mutwisiwakuvava loyi a tivekaka hi Respect Mathebula wa ku huma Ambawula. Lexi nga humelela i ku hi Mugqivela navusiku, vatwisiwakuvava lavambirhi xikan'we na vakhandziyikuloni vanharhu emovheni a va ri ku fambeni laha movha wa vona wa Toyota Tazz wu nga fika wu kuma nghozi xikan'we na timovha tin'wana tinharhu. Maphorisa hi kwalomuya ka vo half past 11 navusiku va fike va ya va fika va tirha leswi tirhiwaka loko ku ndleke nghozi kambe endzhaku ka sweswo muchayeri wa movha lowu wa tars ivi a tekiwa a tsutsumiseriwa exibedhlele ku ya kuma vutshunguri leswi a swi vula ku mu vafi lavambirhi xikan'we na lavan'wana va fanele va sala movheni maphorisa va kombele mu vafi lava xikan'we na na vanhu lava va khandziye movha ku va va susa movha a tlhelo ka gondzo swi tikomba movha wu susiwile ku ya a tlhelo ka gondzo kambe hafunyana ya movha kumbexani phati yo karhi ya movha a ya ha sele a tlhelo ka gondzo ku ya hi leswi xivumbeko xa vulavisisi xi vulaka swona sweswi laha ku nga vuyaka ku ta ku nga vuya ku ta muchayeri loyi a chayela movha wa Hyundai H1 laha hi hleketelelaka ku a tsutsuma hi rivilo ra le henhla laha a nga fika a chayisa movha walowo wa Toyota Tazz ivi hi makumu wu khoma ndzilo Lava va nga hundza emisaveni i vanhu vambirhi lava a va tshame endzhaku lava nga kumeka va tshwa xikan'wekan'we. Swa ha ri tano, District Commissioner Major General Mashaba va ha kombela swinene aka swirho swa ndyangu ku va va lehisa timbilu aka nkarhi lowu hi timhaka ta ku loko ku ri ku vanhu va tshwa le ndzeni ka movha a swi tirhiwi hina ntsena ka ha fanele ku endliwa ti-DNA laha ku nga ta yimeriwa mimbuyelo leswi vulaka ku i nkosi lowu nga tshukaka wu va wu teke nkarhi se va kombela swinene ngopfungopfu aka va ndyangu ku va va nyika nkarhi aka maphorisa ku va va endla vulavisisi loko a ha ri giyani futhi leyi aka bon'wana ehandle ka giyani ku kumeke wa xisati wa malembe ya makumenharhu tsevu hi vukhala hi nga ka hi nga boxi mavito ma yena a hundze emisaveni leswi nga humelela sesi i adimitiwe exibedhlele xa nkhesani um masiku ndzhaku laha a ri miyimani la a nga fika a tshunxeka a kuma n'wana ivi a dischargiwa exibedhlele kambe loko se a ta va a humile exibedhlele endzhaku ka loko a ta va kumeka a tshamile i tlhe a sungula ku va a hlanganana laha swi nga twisisekeki ku nga va ku endleke yini ku ya hi vandyangu swi nga leswi endzhaku ka loko a ta va a lovile maphorisa ya vitaniwile ku pfuriwe nandzu laha ku nga ku ndliweni ka vulavisisi aka mhangu yo yaleyo kasi mhangu yo hetelela yi humelele le a a a litsitele aka muganga lowu tivekaka ku hi le aka xihoko lexi nga humelelaka na n'wana wa malembe ya khume nkaye hi vukhale loyi a nga mudyondzi aka matric na yena hi nga ka hi nga vuli malembe ma yena i kumeke a landziwa hi khale ka muhlekisani wa yena kumbexana leswi a swi vuriwaka ex boyfriend laha a nga fika n'wi tekela foni hi nsindziso ivi a sungula ku nghena aka ti-picture loko a nghena ka ti-picture a kuma leswi a swi lavaka hi ku i kume boyfriend yintshwa ya muhlekisani wa yena endzhaku ka sweswo a teka foni ivi a yi faya hi nsindziso a kokakoka xitombhani lexi xa xikwembu a ya a ya ndla leswiya a ndla swona tani hi khale loko a ha ri na nkarhi loko a nyikiwe um vun'winyi aka sesi sweswi vulavisisi byi le ku yeni emahlweni na yena miehleketo leri wa ti ta n'wi rhosela hi nkarhi lowu nga hetiki mbirhi leswi a hi khomele vayingiseri swona ka ndzengo wa siku ra namuntlha Heyi swa twala sejeni um or loko munhu hambi ku ri ku u tshame u va na wona mpfumelelo loko se va ku herini a wa ha fanelanga u tlula ndelekana a a wa ha fanelanga jiwani ene hambi ku ri kaya ya
kahle kahle swi anamile ne ho chava ku swi vula kahle hi ku se hi nga pfula vangwa ri ku va na ti-case Yeah. hambi ku ri kaya kwala munhu a nga na mpfumelelo kona Eh. la munhu a nga nikangiki mpfumelelo yi chayile hambiloko ho va hi ri swin'we hi pfumelelanini hi nawu ri hi fike ka hi tinghena swin'we ka timhaka ta masangu mm. laha un'wana a fikaka ku ho ni karhele mm. hambiloko hi pfumelelanini swi vula ku yi fanele yi chaya na le ka mina mm. loko no tama na ha yisa mahlweni hi ku mina yi si chaya a na ha ri na mpfumelelo swi vula ku ni endle yini i nani no yi fanekele yi va no no yi fanele yi va no kwalaha loyi a nyika ku mpfumelela a fikaka hayi mina se ni tshamisekile swi vula ku na wena automatically tshamiseke loko nga tshamiseki i nandza hambi munhu a nwi a nwi byala bya wena hi khensile swinene sj inkomu jivani ne le ka vahlaleri khensa swinene
weekly crime report sejen rikhotso jiwan solimakamu channel